Ӕвдӕм сӕр Йесомӕ ӕрӕмбырд сты фарисейтӕ, стӕй ма цалдӕр динамонӕджы, Иерусалимӕй чи рацыд, ахӕмтӕ. Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕй йын иуӕй-иуты федтой чъизи, ома ӕнӕхсад къухтӕй хӕринаг хӕргӕ. Фарисейтӕ та ӕппӕт иудейтау сӕ фыдӕлты ӕгъдауыл хӕст сты, ӕмӕ сӕ къухтӕ цалынмӕ бӕстон цӕхсой, уӕдмӕ нӕ хӕрынц. Базарӕй куы рцӕуынц, уӕддӕр нӕ хӕрынц, цалынмӕ сӕхи цӕхсой, уӕдмӕ. Ӕмӕ ма хӕст сты бирӕ ӕндӕр ӕгъдӕуттыл дӕр. Ӕхсынц къустӕ, дурынтӕ, агтӕ ӕмӕ бандӕттӕ, ӕмӕ фарисейтӕ ӕмӕ динамонджытӕ бафарстой Йесойы. Дӕ ахуыргӕнинӕгтӕ фыдӕлты ӕгъдаумӕ гӕсгӕ цӕуылнӕ цӕрынц? Чъизи къухтӕй цӕмӕн хӕрынц? Йесо сын дзуапп радта.
Цӕстмӕ хъустӕ, сымах тыххӕй Исайы пехуымпар Сыгъдӕг Фысты хорз загъта. Ацы адӕм мын кад кӕнынц дзыхӕй, сӕ зӕрдӕ та дард у мӕнӕй. Дзӕгъӕлы мӕм кувынц, цӕуыл ахуыр кӕнынц, уыдон адӕймаджы рхъуыдыгонд ӕгъдӕуттӕ сты. Сымах ныууагътат Хуыцауы фӕдзӕхст ӕмӕ хӕстыстут адӕймаджы ӕрхъуыдыгонд ӕгъдӕуттыл. Ноджыдӕр сын загътам: «Уӕхи ӕгъдау ӕххӕст кӕнын сӕраппонд Хуыцауы фӕдзӕхст аивын хорз зонут, уымӕн ӕмӕ Моисей загъта: «Нымай дӕ фыд ӕмӕ дӕ мады, ӕмӕ йӕ фыды кӕнӕ йӕ мады фхӕрӕг амӕлӕд. сымах та куыд дзурут? Йӕ фыдӕн кӕнӕ йӕ мадӕн афтӕ чи зӕгъа, мӕнӕй цы хъуамӕ айстаис, уый корбан, ома Хуыцауӕн лӕвар у, зӕгъгӕ, уымӕн нал дӕттут йӕ фыдӕн кӕнӕ йӕ мадӕн хорз ракӕныны бар. Афтӕмӕй Хуыцауы ныхас баивут, иннӕты дӕр кӕуыл ахуыр кӕнут, уӕ уыцы ӕгъдауӕй. Ноджы ма аразут бирӕ ӕндӕр ахӕм хъуыддӕгтӕ дӕр. Йесо ногӕй басидт адӕммӕ ӕмӕ сын загъта: «Байхъусут мӕм уе ппӕт дӕр ӕмӕ бамбарут, Адӕймаджы ӕддейӕ цы бацӕуы, уый йӕ нӕ чъизи кӕны, фӕлӕ дзы ӕддӕмӕ цы рацӕуы, уый йӕ кӕны чъизи. Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд! Йесо адӕмы куы ныууагъта ӕмӕ хӕдзармӕ куы бацыд, уӕд ӕй йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ бафарстой, цы фӕсномыг ныхас загъта, уымӕй. Уый сын дзуапп радта. — Ау, сымах дӕр афтӕ не мбаргӕ стут? Ӕви йӕ нӕ зонут, адӕймаджы ӕддейӕ цы бацӕуы, уый йӕ кӕй нӕ чъизи кӕны? Уымӕн ӕмӕ йӕ зӕрдӕмӕ нӕ бацӕуы, фӕлӕ йӕ гуыбынмӕ нывты, стӕй рацӕуы ӕддӕмӕ. Афтӕмӕй Йесо алы хӕринагӕй дӕр загъта, сыгъдӕг у, зӕгъгӕ. Ноджы ма загъта: Зӕрдӕйӕ цы рацӕуы, уый чъизи кӕны адӕймаджы. Уымӕн ӕмӕ адӕймагӕн йӕ зӕрдӕйӕ рацӕуынц фыдвӕндтӕ, хӕтын, давын, марын, кӕрӕф, фыдӕх, фӕлывд, ӕлгъаг хъуыддӕгтӕ, хӕлӕгцӕст, хахуыр, сӕрыстырдзинад, ӕдылы митӕ. Ӕппӕт уыцы хӕрам рацӕуы зӕрдӕйӕ ӕмӕ чъизи кӕны адӕймаджы.
Йесо араст уырдыгӕй ӕмӕ ӕрцыди Тиры зӕхмӕ. Уым бацыд иу хӕдзармӕ. Фӕндыд ӕй, уым кӕй ис, уый куыдмӕ чи базона, фӕлӕ йӕ къухы нӕ бафтыд. Йесойы тыххӕй уайтӕккӕ фехъуыста, йӕ чызг хӕйрӕджджын кӕмӕн уыд, иу ахӕм сылгоймаг. Ӕрцыд ӕмӕ йӕхи уый къӕхтӕм ӕрӕппӕрста. Уыцы сылгоймаг та уыди Муртат сириаг Финикия. Ӕмӕ Йесойӕн лӕгъстӕ кодта, йӕ чызгӕй йын дӕлимоны расурыны тыххӕй. Йесо йын загъта: Уадзы мӕ уал сывӕллӕттӕ бафсӕдой. Хорз нӕу сывӕллӕтты къӕбӕр райсын ӕмӕ йӕ куыйтӕн аппарын. Сылгоймаг ын дзуапп радта: О, Хицау, Фӕлӕ куыйтӕ дӕр, фынджы бын фӕхӕрын сывӕллӕтты фынгӕй цы муртӕ рхауы, уыдон. Уӕд ын Йесо загъта: Ахӕм дзуаппы фӕстӕ цу. Дӕ лимон рацыди дӕ чызгӕй. Сылгоймаг хӕдзармӕ куы рцыд, уӕд федта, Йӕ хъӕбул хуыссы хуыссӕныл, дӕлимон дзы рацыд. Йесо Тиры зӕххӕй рацыди Сидоныл ӕмӕ, дӕс сахарыл цӕугӕйӕ, рахызти Галилейаг денджызмӕ. Ӕркодтой йӕм гуылывзаг къуырмайы ӕмӕ дзы куырдтой, цӕмӕй йыл йӕ къух ӕрӕвӕра. Йесо йӕ фӕхибар кодта, йе нгуылдзтӕ къуырмайы хъусты фӕтъыста, ӕрту кодта ӕмӕ йын бавнӕлдта йе взагмӕ. Стӕй скаст уӕларвмӕ, арф ныуулӕфыд ӕмӕ загъта: «Эффата!» Ома, Байгом.
Ӕмӕ уайтӕккӕ байгом сты къуырмайы хъустӕ, йе взаг суӕгъд ӕмӕ райдыдта сыгъдӕг дзурын. Йесо сын бафӕдзӕхста, цӕмӕй уый тыххӕй макӕмӕн зӕгъой. Фӕлӕ сын цас фылдӕр фӕдзӕхста, уыйас фылдӕр хӕлиу кодтой уыцы хабар. Адӕм стыр дисы ӕфтыдысты ӕмӕ дзырдтой.
«Ӕппӕт дӕр хорз кӕны, къуырматӕн гом кӕны сӕ хъустӕ, Ӕгомыгтӕн та дӕтты ӕвзаг.